Sibai uuh.
Morning vek ula. Aww Delhi-ah kan awm ta a, chuan tunah hian hei Dingdi Homestay-ah khan kan ni zanah kan thleng lut a, chuan kan tlai ang reng lutuk a, engmah kha kan ti hman ta lo a, chuan hei tuna Dingdi Homestay neitupa awm a awma mah hian hei ih Taj Mahal lam kal kan duh kan tih vang khan tunah zing dar ruk leh chhan ve ni tih rawh, chuan Taj Mahal lam kan pan dawn e, hei rawn thleng chiah hi, hei a neitupa ni e, hei hian kan kal dawn a ni aww.

Hei tunah khanin Truck China in a hmang thlap a, hei awma mahse fel khawp mai a chuan chaw hei kan ni mei zial zuk brake an nei mek a ni e U Zira pawh hei U Zira pawh ya eng nge kha hei hi Yamuna Expressway kha ti rawh Yamuna Expressway kawngah mei zial a zu e hei zirte a aww.
Um alawm a, ngaihawm hle mai a. Um alawm a, um alawm. Kan kalna motor a ni e. Chuan hun hi nia, sawitua khan vawiin chu nilengin hei kan chhuak anga Taj Mahal kan kal anga chuan chumi hnuah India Gate lampangah kan kal leng a. Tiang chuan hun kan hmang dawn a nia. Ih.

kan puar lutuk kan ei hnem tiro ei hnem rap thlak ngei phei chu hei te bawih ei ei zo paih lo ei zo tu ka nia ka thau ka thau tun tun mai dawn ni tunah hian khawi lai ruak nge kan tlan mek le mam kan tlan na hi

kan tlem phei nal nal tawh mai ni hi a nuam viau a ni kan speed hi tunah hian za sawmhnih ni chu za sawmhnih pel hret in kan tlan mek
Taj Mahal lam kan pan mek e hetah hei hetah a khal tu te chuan he lamah hian hei a hnung lama chuang te u zir tia te kha u zirtir a in duh deuh ta tlat mai ta nih chuan yes oh hei e hei uma ma hi a fel khawp mai a hei ding di home stay ni tu pa kha ni kan ti tawh kha chuan hei min lo hmuak tha bawk che delhi airport lama nizan lama kan thleng oh bungraw nghah ber awm daih ah rah min thlang a nih chu oi bungrua kan ngah lutuk a hei heta heta tebawii leh u zira hi chu hei kum sarih hnua mizoram hmel an hmu dawn a leh kei hi vawi hnih ka haw na tur ania kum nga hnua ka vawi hnih na leh tur chiah ania mahse chuti pung pawh chuanin ah engtin nge niang kan haw hei haw mai mai hi kan haw mai mai lo vang hian bungrua kan ngah lutuk a chu-- chu neh khi kan rawn explain ve deuh ka hria chuan hei he ti hian tia kan chan mek a ni chin khan kan tawp leh ta chiah na chuanin hei awm ama hian ni zan lamah khanin umm delhi international airport eh indira gandhi international airport ah khan awi kan in zawng nasa lutuk a a thlang leh chak a awm ang khan kan in zawng ta nih chuan chuan kan han kan inhmu chiah chu.

Tlai hle veka chu a sawi ang khanin i an jam te chi hrang hrang khan te hei mustard oil oil rawn chhuahna a nih hmel a ni chu hei e hei i keini hi del hi kan vawi khat kalna a nia chu pawh tlawh zual Mizoram haw hma in tlawh ve zual ang ka ti a i Taj Mahal leh a enge India Gate kan hmu ve chak sia India mi nihna ah pawh khan han hmuh ve hrim hrim kha kan duh a ni. chuan hei he uma mazar ah hei kan thil hriat loh loh te kha tam tak an hriat phah a hei a lawm awm khawp mai a mizo ngei mai mizo pa ngei mai mai na hetianga min lo buaipui thei te hi a hlamûan thlâk lut tuk a hei delhi lam kal tûr ho hrim hrim pawh ka hei dingdi home stay kha google ah khan search ula a awm vek a ni aw hei.

Chuan hei Indian mi nih chuanin zahnihsawm ngaiin a chungte maw a hma te leh engkim ah kha en theih chuan zahnihsawm nga a tia zahnihsawm nga man kan la a e ticket chuan kan lut phei tawh ang tahan hei security check in kan pal tlang zau chiah a ni kan Taj Mahal lut tur hi kan buai lutuk a maw te pawhin a pass -- Court a lo theihnghilh bawk si kan home stay na hmun ah an zawng buai tak tak a nih kha aw an buai hrep a la duh a la dawn mek a hei
entrance a ni a saw lai saw luh na bul chutah tang sawn kan lut a chuan saw sawtah hnung lama saw a main takah a awm saw. U Zirlen khan in laka saw mihring an tam chan buai viau a ni. Chuan saw lamah zawng an lut phei zel ang a. Hei a a kual hian in garden te hi a nalh reuh lutuk. Hei.

Ui bright lut tu sa. Lang na lut tu. Kan om be ta, kan om ta kan thleng tu e, hei so so ni e. Chuan lai pawh hi nal lut tu kha e.

kan phei tan zel ang a so hei aw i mahse maw bengchheng lutuk hi maw ngaihna awm lo reng reng aw hei u zir pawh a lo in post cher cher a heta tui luang pawh hi nalh khawp mai a hei saw pawh saw nalh lutuk a hmalam miso chuan hei thlalak. Thla ho an tam khawp mai a. Kal zel ange khan an kal zel ange. Aw hei thla an la a saw a lak sak a. Hei mihring an tam tia enkual deuh ila chhu saw lam a bul pawh saw kan va hneih ve ang a. Chuan mahse lum em em a ni. Lum kar a pawh in la chhe lo.

hei taj mahal marble lai a bang te kan han khawih ve a nih hi a dai nuam khawp mai eeii hnek chi pawh nilo a na lutuk chang tha lutuk hei ui a nalh lutuk eeii a marble hi a rap thlak taka chhah mai sia hei.

A ang ka tia a tawng a hi a nih loh pawn ka hre aw ka hre lo muslim tawng te pawh a ni maithei ka hre lo hei Taj Mahal a hnung lam.
a sir zawngin kan thlir leh a ni e he lam sirah chuan hei hi luh ve chin kan duh bawk si a hetlai a chhung pangpar khi pangpar pangpar inziak hi tlanna sa tawh anih hi.

Kan tui inhal tawh tui kan ina khu u zira lo hmet rawh kan tia an lo hmet tha duh lo vela sual tak tak hei a tui reuh lutuk an tui hi ta awm hi hei engzawh an nei lo a tui lutuk hei garden lam kan chhuak tawh dawn lam a ni e. Aw u zira na in e awi awi awi awi awi u zir i kih sa nia aw i kih sa nia aw kha awi a che hle e zirtir a kan chhuah san tawh dawn ange. Hei headphone te kha lo keng avang khan in hei an la a chuan hei a dah a chuan hei a va kan lam leh chiah a ni e kan buai phei lip.